Geçdi. Geçdi Gazanjyň nesip etsin Allajan. Düşünmejä telefon bolupdyr. Üç aýdan ýigrimi dört aý krediti-de bardyr. Nowça çykypdyr täzeje. Reňki ýaşyl turşyja. Bolanda nämaý turşyja. Iýseň bolar-da süýjüje. Köp iýmegem bolanokmyşyn. Şeý diýdiler arada. Olar bar-a. Näýjek şonda-da. Nowşat atly.
Salam dogan. Geçeýin. Dursana bir mut.
Geçeýin nä?
Dursana bir mut Alkys marketde adam kan bolan üçin patýan irräk gelip belme tutaý. Sen men kimdigini tanaýamyň?
Ýo, sen men kimdigini tanaýamyň? Siz men kimdigini tanaýaňyzmy?

Ay senin bilan kemin yok da o. Ey sen näme etýäň ey? Haly ýazýas haly. O jaýda oglanlar işläp oturandyr. Yo men sen näme etýäň diýen. Ay aga menem şol işde la. Paramny iýşiň etdä-ow. Ora agam edäýer nädip işimi. Etdi. Şeýdibemdir. Aa, Şeýdibemdir.
Saglykmy? Agam dizaýny nähili gördüň a? Nämäň dizaýny? Öýüň içiniň dizaýny.
Anna Perhat etdi şuny. Üstleri uly oturow. Ýene jaý alaňda aýt agam biz gürleşip bereris onda. Indi şeýdipdir.
Äý nirek barsaň şolara haýsy aýtsyn şolar bolupdyr men näýel ollaý bul halat ýazmaýam olar. Agam olara üns beriň ha olar nirek barsalar şeýdip surata düşüp ýörler olar Kerem Halyň reklama etýärler olar tiktokerler agam. Oglanlar bu jaýyň halysyny ha nesip edende ýazyp dyndyk. Häzir gidip öý eýesi bilen hasaplaşýan. Pulunam alýan. Bäriň pulunam. Başlyk biziň özümize berjek diýdi. Pul alybam, agşamlygam kafeýa gidip beti bilen oturýas. Boldumy? Boldy. Agam, halyna ýazyp bolduk. Indi
Ýazyp bolandan soň ýazyp goýaýyň. Timur gümüş bile tölärin-le.

Ilhan Agraz men dogan şeýt da hälden. Bilýän ä men.
Pul beräý ne şundan many many ne minne. Terjimesi men seni gowy görýän diýmek.
Aýym sen pul beräý diýseň indi bilam mariski pul ýok diýmek. Senem şu wideony gördüň a birden söýgüliň pul sorasa mariski rol oýnaýyn polýamy indiki wideolarda görüşýäs hadi güle güle.
Näme boldy, näme habar, doktor näme diýýär indi? Aýtda, näme bolupdyr?
Şutak tüýküräýdi. Ewa, kelläň üýtgedimi, näme üçin tüýküreýin? Agyrýan ýerime gara.
Ha. Doktor ýylan zäherini çal diýipdi.

Hawa hawa juma. Sadan täze maşyn aldym.
Näde oldun sen bu maşyny? Dostum alyp berdi Allah berdi. Maşyn alyp berdimi? Hawa.
Kutla da. Aşkım, yılın näme ýöne gataýaň ay sen? Yok atama o neymiş ata. Sana padark aldım.
Muny nirden aldyň? Merdan alyp berdi, sana podark etýän benim. Dostum Merdan bara, şal alyp berdi. Sen hop şu oglanlardan zat alýaň da. Men sen, bildim sen näle gyzdyň men. Sen ýüregiňde zat ýok. Ýüregiňde adama hiç hili erbetlik ýok. Ýöne dost bolup, gatnaşyp, dostluga goýan. Şoň üçin sen şu gawy bolanyň üçin hem sana giden podarka zat berýärler da. Sag bol. Altyn bereniň üçin hem spasiba. Begendim. Gidip sataýyn diýdi gymmat raýal.
Altyn ay gold gymmat alýar diýdi.
Altyn ay gold gyzyl hem. Bizde şuny ýaly gyzyl bolsa ýan kuýrugy ýuka. Tanyşsaň gyzyl berýän bolsa altyn ay golda gidip gyzyllaňy satyp bilersiňiz. Dali Mamet Aşgabatda däl wes Türkmenistana iň gymmat alýan ýer altyn ay golddyr. Sözüme de jogap berýän. Şondan gymmat berýän ýer bar bolsa da, Loboýwat gelip bilýän profili nomerler bardyr. Islän ýeriňiz bilenem deňäp bolýandyr, sag boluň.
Musurlary dökdüňmi? Hawa dedim. Joraplaryňa çaş beti.
Ýogna anne Ey, dedim. Islam, şu soňky döwürde sen ýaman ýerim oýnaýaň-ow meň-ow. Urşasyn. Ha, urşasyn gelýär onda. Indi men bara muzurlaram dökmän Dökmänsiň, zorabam ýören. ýyglarsyň.
Ne üçin ýyglaýyn o? Gitjek ýeriň barmy etmäni? Dedim köşeşdim bunu biraz.

Kazirok. Wadaley. Ryby. Tigriň gurban bolsun.
E, Mort, bu nä bolşy? Menden geçip şuny saýladyň, bu nämesi başyň?
Bolýa seret. Düýn bara magazine gowuja sumçka bilen köýnejik gördüm, alyp beräý.
Dälirediňmo, bahasyny bilýäňmi? Özüň al-a işse-de. Adresini maňa sms et, häzir saňa dostawka ederler. Ana, şoň üçin.

He dost, men söýgülim iş çykdyr, menem siz bilen aýlanaýyndan. Bolýar, druk, näz soraýar zady, we boýur aýlanaýyn. Näme indi bu biz bilen üçünji lişni bolup aýlanýaň? Hawa dostum, hawa. Kafe hem meýlik biz bilen bile gitýäň. Hawa, näçe ýyllyk dostum, näme? Men onda ýok çykyp çekýän, men üçünji lişim bolsa.

Metrim nirde meniň? Gyýw näme edýäň? Demir kesişdirýän.
Hany iş eşigiň? Iş eşigim ýok. Al indi ba.
Ana indi boldy.

Geýiber, geýiber arkaýyn. Il arasynda bir gep bar-a, Vip geýnen jip müner diýip. Ana şo Vip magazin şu taýda, bir üçünji magazin Ors bazarda ýerleşýär. Dostlaryňyza aýdyp turuň bolýamy? Oweşdi, ziwer köýnek tüýs üstünden bardyň. Moda şu wagt. Şäherde-de iň amat arzan satýan magazin biziň magazynymyz. Agam näleýleý? Gowy. Wah!
Bratok, birhilimaý?
Gowy.
Reňki gelişmedim ýüzüme agam.
Gowy. Gowy gowy gowy. Gowy. Gowy gowy gowy gowy gowy gowy. Gowy gowy. Näme geýsem gowy gowy diýip durň, nä barlap görýärmiň agam? Näme üçin gowy bolýar agam? Aý ini men sen barada aýdamoku biziň üçin gowy.
Islam biz bolmadyk bolan bolsaň başga biri bilen gürleşerdiňmi? Aý hawa sen bolmadyk bolsaň gürleşerdim. Onam ýagşy restorana getirip meň gorän dönerimi iýdirerdiňmi? Ýa döner ýene wa. Hä?
Waý. Aýgül! Düýn getiren diş pastam bolmaly, şony getirip beräý-dä. Aw, atdy däl. Elýeýsem, şuny işde ýaman öwdüler-ow. Ýörite sowlup aldym-da, şeýle ak çeker diýýär dişiň, olam şeýle bir yçjaga şert durýar diýýär-ow agzymda. Näme boldy? Men seňle bir hepde bäri gürleşemok, üns berdiňmi şoňa? Beh.
Dogrudan-a men. Asyl gara, bir hepde bäri wara öýümiz sessiz, rahat, gulagymda eşidýän-le. Bir zady bar eken, hakyky.
Gelnem agarýar, dawleniýem düşüpdir. Skor çagyraýly.

Bar çaý goý häzir skora geler. Bystryk. Janym geldiňmi? Geldim. Meh libi soda gowy diýip ýykdyň. Alle libi soda. Gitdi kirleri ýuw. Walýa walýa.
Nirde ýuwun?
Kir maşynda ýuw nirde ýuwjak nireli sorag berýäňä. Wiýa walýa.
Gyz A?
ýaňy ýolda gelýärkäm iki sany heleý ýeriň üstünde gyrryşyp uruşýarlar aý masgara. Bolmanam bolar ýeriň aşagyna urç bilmez a janym.
Towuklamma iým berýän bok bok edip iýýäler Günde sagat on ikide ýumurtkany berýäler On bäş towuk on bäş ýumurtga günde hökman bermeli Ýekejesik kem bolsa towukly palaw iýeliňmi?
Aaa şeý diýsene. Meme dogan sizde medglasyň zawtragy bolmaly. Ana aňyrda.
Hä boldy sag boluň çagalar hezil edip iýýädä şony. No şony alyberiň.
Men şeýtdik kim öýüne näsem diýip maslahat etdik. Hmm oň bolsun dos.
Sag bol. E ýöne o gyzyň häsiýetini gylygyny bilemokda. Ine sen bolan bolsaň meň ýerime. Gyzyň uýa atsa desem öýlenenä. Sen aýalyň nämesini üstserer? Gürleýşine.
Birden wapşe gürlemeýän bolsa? Ýa on ýaly aýal ýok entek.
Reşit! Reşit görýäňmi? Düýn göreniň bu gün ýok. Hawa. Gitdi.
Men şular ýaly işdeşlemma. Iki günlük gidenime-de gynanýarlar bak.

Waý, goýuň indi, aglamaň-a. Bir günden men ýanyňyza barýan, işdeşler.
Ýok, biz seň gideniň üçin aglamzok-a. Yzyňa geljegiň üçin aglaýas.
Janymy geldiňmi? Geldim. Meh, libi soda gowy diýip ýykdyň. Al-le libi soda. Git-de kirleri ýuw. Bolýa, bolýa.
Nirde ýuwun?
Kir maşynda ýuw, nirde ýuwjak? Nirä sorag berýäň-aý? Ýa, bolýa.
Gyz, A?
ýaňy ýolda gelýärkäm iki sany heleý ýeriň üstünde gyrryşyp uruşýarlar-aý, masgara.
Bolmanam bolar, ýeriň aşagynda uruş bilmez-ä, janym.